Уҫӑ эфирта Чӑваш Ен студири Екатерина Фомина сывлӑх сунатӑп пирӗн паянхи кӑларӑмра. Раҫҫейшӗн пӗлтерӗшлӗ, республикӑшӑн тухӑҫлӑ Чӑваш Енре иртнӗ спорт форумне пӗтӗмлетеҫҫӗ. Ҫыхӑнтарас вырӑнне уйӑрса янӑ ҫул строительстви Шупашкарти икӗ ҫуртра пурӑнакансене хирӗҫтерет. Унӑн ячӗ ентешсен тата ӗҫтешсен асӗнче ӗмӗрлӗхе юлӗ. Красноармейски районӗнче паллӑ ертӳҫин Евгений Матвеевӑн асӑну хӑми уҫӑлчӗ. Виҫӗ кун пынӑ Раҫҫей спорт ҫӗршывӗ форум ӑнӑҫлӑ иртрӗ. Ҫакӑн пек пӗтӗмлетӳ паян Правительство ҫуртӗнче пулнӑ ларура турӗҫ. Чи малтанах форум республикӑшӑн тухӑҫлӑ пулнине палӑртрӗҫ. Федераци хыснинчен спорта аталантарма хушма укҫа-тенкӗ уйӑрӗҫ. Маунтинбайк тата биатлон енӗпе хатӗрлекен Олимп центрӗсене тума та, пӑр керменне хӑпартма та пулӑшу пулать. Ҫавӑн пекех Шупашкарта тепӗр икӗ спорт комплексӗ хута ярӗҫ. Форума йӗркелекенсем республика Пуҫлӑхӗн тав сӑмахне тивӗҫрӗҫ. Михаил Игнатьев паян командировкӑра пулнӑран Ӑна вӗсем патне Иван Моторин премьер-министр ҫитерчӗ. Ларура спорт форумне кӑна мар, пӗчӗк тата вӑтам предпринимательствӑна аталанма пулӑшакан программӑна та сӳтсе яврӗҫ. Ӑна валли пурӗ 2 миллион тенкӗ ытла уйӑрнӑ. Предприятисене кредит илме пулӑшас тӗллевпе правительство гаранти фондне ҫирӗплетнӗ. Малтан ку ҫӑмӑллӑхпа ытларах суту-илӳре ӗҫлекенсем усӑ курнӑ пулсан, халӗ строительсем. Экономика аталанӑвӗн министрӗ Владимир Аврелькин каланӑ тӑрӑх, ҫапла майпа пӗчӗк предпринимательство субъекчӗсене банксем икҫӗр алӑ виҫӗ миллион тенкӗлӗх кивҫен панӑ. Программа витӗмӗ палӑрать, продукци калӑпӑшӗ те, налук тӳлесси те ӳснӗ. Ҫав вӑхӑтрах йӗркене пӑсакан предпринимательсем те пур. Иван Моторин вӗсем укҫа-тенкӗпе мӗнле усӑ курнине ҫирӗпрех тӗрӗслеме, явап тыттарма каларӗ. Савӑнӑҫ вырӑнне тарӑху. Шупашкарта Анисимов урамӗнчи саккӑрмӗш ҫурт патне асфальтлӑ ҫул сараҫҫӗ. Анчах юнашар ларакан тӑваттӑмӗш ҫуртра пурӑнакансем ҫакӑнпа кӑмӑлсӑр. Ҫынсене мӗн пӑшӑрхантарать? Лару-тӑрӑва пирӗн пултарулӑх ушкӑнӗ тӗпчерӗ.
Анисимов урамӗнчи саккӑрмӗш ҫурта аллӑ пилӗк ҫул каялла тунӑ. Кунти хӑтлӑ хваттерсенче паллӑ ҫынсем пурӑннӑ, ҫав шутра Федор Васильев композитор. Ҫурт умӗнче вара халиччен те асфальтлӑ ҫул пулман, ун тавра ҫӗнӗ ҫуртсем ӳссе ларнӑ. Кунта пурӑнакансем ҫул тума ыйтса Раҫҫей Президенчӗ таранах ҫитнӗ. Халӗ ӗҫ вырӑнтан хускалнӑ, картишӗнче строительсем ӗҫлеҫҫӗ. Тӑваттӑмӗш ҫуртра пурӑнакансем вара канӑҫа ҫухатнӑ. Ҫӗнӗ асфальтлӑ ҫул, вӗсен ҫурчӗ ҫумӗпе иртмелле. Ҫавна май кунти йывӑҫсене касса пӗтернӗ. Пуҫӗ сывлӑш пулнӑ вӗт-ха, шутласассӑн пӗтӗмпех йывӑҫсем кунталаннӑ-и. Илемлӗ вырӑна чипер ҫинчех пӑсса хучӗҫ. Кирлӗ вӗсене, кирлӗ мар-и, халӑхран ыйтса тӑмаҫҫӗ. Чиновниксем пире тавлашма питӗ йывӑр. Хӑйсем мӗн тӑвас тенӗ, ҫавна тӑваҫҫӗ. Тӑваттӑмӗш ҫуртра пурӑнакансем кунта уҫӑлма тухнӑ. Ҫак каштасем ҫинче ҫунӑ тумтире типӗтнӗ. Асфальтлӑ ҫул ҫавӑрса илсен пирӗн лӑпкӑлӑх пӗтет теҫҫӗ ҫынсем. Мускав район администрацийӗ вара кунта ним япӑххи те курмасть. Ҫуртсене пухса тӑракан компани те строительство саккунпа килӗшӳллӗн пулнине калать. Пожарниксенӗн предписани парсах хулана ҫул тума. Кунта вӗт скорый помощьсем пеме, пожарнӑй машина та пыраймашӑн та. Халь тӑваҫ ҫул. Йӗрке пӑсни ҫынсене мӗнле калас интерессене хӗстерни ун пек япаласем ҫук кунта ӗнтӗ. Пӗтӗмпе законлӑ, пӗтӗм йӗркелле тӑваҫҫӗ. Ӑнлантарнӑ вӗсемпе, калаҫнӑ, ӑнланашнӑ мар вӗсем. Ҫак ҫула урӑх ҫӗртен яма йывӑр, ҫӗр айӗпе пур енчен те газ, шыв, ӑшӑ пӑрӑхӗсем тата кабельсем иртеҫҫӗ. Вӗсем ҫиен асфальт хурас пулсан ӗҫ самай йывӑрланать. Темле пулсан та Анисимов урамӗнчи тӑваттӑмӗш ҫуртра пурӑнакансем кунта ҫӗнӗ ҫул тутарасшӑн мар. Нумайӑшӗ техника айне выртма та хатӗр. Строительсем вара малалла ӗҫлеҫҫӗ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алексей Енейкин, Владимир Синдеев.
Паян Шупашкар район сучӗ ҫирӗм сакӑр ҫулти тӗп хула ҫынни тӗлӗшпе приговор йышӑнчӗ. Унӑн айӑпӗпе хӑруш аварире ҫынсен пурнӑҫӗ татӑлнӑ. Инкек кӑҫалхи утуйӑхӗн ҫирӗмӗшӗнче Вӑрӑмту ялӗ ҫывӑхӗнче пулнӑ. Мерседесра ларса пынӑ ҫамрӑк хир ҫул ҫине тухса Hyundai ун хыҫҫӑн Audi машинӑсене пырса ҫапӑннӑ. Инкеке пула Hyundai мушӑр вилнӗ. Вӗсен ачисем йывӑр аманнӑ. Медицина тӗрӗслевӗ Мерседес водителӗ ӳсӗр пулнине ҫирӗплетнӗ. Унӑн юнӗнче пӗрре тулли те ҫитмелли иккӗшермӗш промилле алкоголь палӑрнӑ. Шупашкар районӗн прокурорӗн ҫумӗ каланӑ тӑрӑх ҫамрӑка Колони поселенийӗ ӑсатӗҫ. Ҫавӑн пекех ӑна виҫӗ ҫуллӑха водитель-провизор хӑварма йышӑннӑ. Икӗ миллион ҫурӑ тенкӗ шыраса илмелле тунӑ. Красноармейскисем районта ҫуралса ӳснӗ паллӑ ентешсене манмаҫҫӗ. Ҫак кунсенче Чӑваш Республикин промышленноҫӗн тава тивӗҫлӗ ӗҫченне, техника наукисен патшалӑх премийӗн лауреатне чылай ҫул куҫ микрохирургийӗпе контур предприятисене ертсе пынӑ Евгений Матвеева асӑнса хӑма уҫрӗҫ.
Шӑпах Евгений Матвеев куҫ микрохирургийӗпе контур-завода ертсе пынӑ тапхӑрта республикӑра офтальмологи отраслӗ ӳсӗм ҫулӗ ҫине тухнӑ. Ҫак предприятисем Раҫҫейре пӗрремӗш вырӑнта тӑнӑ. Куҫа операци тумалли йӗпсем кӑларассипе ют ҫӗршыв компанийӗсенчен те ирттернӗ. Чӑннипе те ҫынӑн чысӗ, хисепӗ вӑл патшалӑх наградисем илнинче мар. Вӑл ӑна халӑх хисепленинче. Ҫапла вӗт-ха. Тӑван ялта, тӑван ял тӑрӑхӗнче, тӑван районӗнче эпир пурте, эп те, Евгений Алексеевич эпир пурте хисеплетпӗр. Вӑл Чӑваш Республикине тӗнче шайне кӑларнӑ, хӑйӗн пултарулӑхӗпе, ҫакӑн пек пысӑк производство ӗҫлеттерсе янипе. Асӑну хывмине Евгений Алексеевичӑн ҫуралнӑ кунне халалласа уҫрӗҫ. Юпа уйӑхӗн саккӑрмӗшӗнче вӑл аллӑ виҫӗ ҫул тултармаллаччӗ. Ӑна сума суса тӑванӗсемпе юлташӗсем, пӗрле ӗҫлекенсем пуҫтарӑнчӗҫ, чӗрӗ чечексем хучӗҫ, ентешне ӑшӑ сӑмахсемпе аса илчӗҫ. Куҫа операцие пынӑ чухне ҫиппе ӗҫлемелли йӗпсем кӑлараканӗ пулнӑ. Ҫав йӗппе кӑларма ҫав тери йывӑр, ҫӑмӑл мар. Тӗнчипе те сахалӑн пек йӗп кӑларакан заводсем. А вӑл вара ҫак, Евгений, Японири фирмӑсемпе, ытти ҫӗрти ҫавӑн евӗрлӗ фирмӑсемпе тавлашса вӗсенчен лайӑхрах ӗҫлекен, лайӑхрах йӗп кӑларакан предприяти йӗркелесе янӑ Шупашкар хулинче, Чӑваш тӗп хулинче. Трак енре Евгений Матвеевӑн ячӗ-сумӗ пысӑк. Ентешӗпе мухтанаҫҫӗ кунта. Кӗҫӗн Шетмӗ ялӗнчи музейра ӑна халалланӑ экспозици уҫма палӑртаҫҫӗ. Шкулта ун ячӗпе шашка-шахмат турнирӗ ирттерме калаҫса татӑлчӗҫ. Мӑшӑрӗ кашни эрнинчех килсе ҫӳрет, пахча, ҫимӗҫ лартса илеҫҫӗ, килӗ умӗнче тирпей-илем тӑваҫҫӗ. Пурӑнать. Ачисем ӳсеҫҫӗ, ачисем валли йӑх малалла. Ӗнтӗ ҫак пӳрт ӑшши нихҫан та сӳнмест тесе шутлатпӑр. Евгений Матвеев пурнӑҫран кӑҫал кӑрлач уйӑхӗн иккӗмӗшӗнче уйрӑлса кайнӑ. Ентешӗсен тата ӗҫтешӗсен асӗнче вӑл яланах чӗрӗ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Оксана Баскакова, Юрий Васильев. Раҫҫейри ачасен спорчӗ проект ӑнӑҫлӑ пурнӑҫланать. Унпа килӗшӳллӗн пирӗн республикӑра ҫеҫ кӑҫал ҫирӗм пиллӗк спорт залӗнче юсав ӗҫӗсем ирттернӗ. Вӑл шутра Хӗрлӗ Чутай районӗнчи Мӑн Атминпе Атнар шкулӗсенче. Вӗсенчен пӗринче пирӗн корреспондент Леонид Петров пулса курчӗ.
Атнарти вӑтам шкула иртнӗ ӗмӗрӗн ҫитмӗлмӗш ҫулсен вӗҫӗнче хӑпартнӑ. Юлашки вӑхӑтра кунта пӗлӳ ҫуртне ҫӗнетес тесе ҫанӑ тавӑрсах вӑй хунӑ пулин те спорт залӗ патне алӑ ҫитмен. Патшалӑхӑн ятарлӑ программи пурнӑҫа кӗме тытӑнсан юсав валли сакӑр ҫӗр ҫирӗм пин тенкӗ уйӑрнӑ. Вара хӗрсе хӗҫе пикеннӗ. Юсав вӗҫленнӗ ятпа шкул ачисене тата вӗрентекенсене Патшалӑх Канашӗнчи комитет председателӗ Николай Малов, район администрацийӗн пуҫлӑхӗ Александр Башкиров тата ытти хӑнасем саламларӗҫ, вӗренӳре те, спортра та ҫитӗнӳсем тума сунчӗҫ. Ҫак спортзал улшӑннипе, улӑштарнипе эпӗ питӗ савӑнатӑп. Спортзалта питӗ ҫутӑ халь. Выляма та нумайрах выляс килет малтанхинчен. Спортзала кашнинче эпир савӑнсах кӗретпӗр, выляма, ҫӗнӗ ҫӗнтерӳсем тума. Спорт залӗнче хывӑнса тӑхӑнмалли хӑтлӑ пӳлӗмсем тунӑ. Халӗ физкультура урокӗ е секцисем хыҫҫӑн ачасен ҫӑвӑнма та май пур. Хӑйсен савӑнӑҫне ӗҫне пытараймаҫҫӗ, учительсем те, мӗншӗн тесен ку ӑнӑҫри тумаллахчӗ. Ку вӑл сакӑр вун Сакӑрвуннӑмӗш ҫулта шкула янӑ. Унтанпа вӑтӑр ҫулта пӗре те паянхи куна спортзала капла ҫӗнетмен. Шкул хыҫҫӑн та кунта ҫамрӑксем нумай. Пирӗн кунта спортзал и юнашарах пур, пӗр комната спортивная, унта снарядсем нумай. Вот кунта халӑх киле заниматься тума. Вӑл, ну, кунта калас пулать, Пирӗн патра ҫамрӑксем нумай заниматься тӑваҫ спортпа пӑхсан районти мероприятисенче кӑтартусене савӑнмаллисем нумай.
Салам сӑмахӗсем вӗҫленсенех шкул ачисем спортзал пахалӑхне тӗрӗслерӗҫ, тӗрлӗ хӑнӑхтарусем турӗҫ, волейбол вӑрттӑнлӑхӗсене туптарӗҫ. Малашне кунта ял ҫыннисемшӗн те авӑ куҫӗ пулӗ. Ҫапла майпа ҫамрӑксем тата ҫитӗннисем пушӑ вӑхӑта усӑллӑ ирттерӗҫ, тӗрлӗ вӑйӑра сывлӑхне ҫирӗплетӗҫ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Леонид Петров. Иртнӗ эрнере пулнӑ спорт форумӗ патне таврӑнатпӑр. Ун вӑхӑтӗнче черетлӗ объект хута кайрӗ. Ҫӗнӗ Шупашкарта лаша спорчӗн шкулӗ уҫӑлчӗ. Ку вӑл республикӑри тӗп спорт енӗсенчен пӗри пулӗ. Ҫакӑн пирки Раҫҫей спорт министрӗ Виталий Мутко тата республика Пуҫлӑхӗ Михаил Игнатьев пӗлтерчӗҫ. Ҫӗнӗ манеж спортсменсене ҫулталӑкӗпех хатӗрленме тата лашасене тивӗҫлӗ усрама май парӗ. Объекта тӗп хуларан Ҫӗнӗ Шупашкара куҫарма пилӗк ҫул кирлӗ пулнӑ. Строительствӑна икӗ тапхӑрпа пурнӑҫланӑ, пӗтӗмпе икҫӗр миллион ытла тенкӗ усӑ курнӑ. Халӗ кунта куллен ҫӗр ултмӑл вӗренекен ӑсталӑхне туптаять. Лаша спорчӗ вара ҫуллахи Олимп вӑййисен программине кӗрет. Хӑнасене спортсменсем хӑйсем мӗн пултарнине кӑтартрӗҫ. Виталий Мутко шкул валли лаша турттармалли хатӗр е ытти техника илсе пама шантарчӗ. Михаил Игнатьев вара утсем туянма укҫа уйӑрассине пӗлтерчӗ. Ачасем те парӑмра юлмарӗҫ, хӑнасене телей палли такан парнелерӗҫ. Ҫӗнӗ ҫул каялла Раҫҫей Федерацийӗ спорт министрӗ килсессӗн, Виталий Леонидович, ҫакӑнта эпир килтӗмӗр, пӑхрӑмӑр. Ун чухне ӗҫсен тума анчах пуҫланӑ. Вӑл каларӗ, укҫа-тенкӗпе пулӑшап тесе федераллӑ бюджетра ҫавнашкалах эпир хамӑр ҫине яваплӑх илтӗмӗр республика бюджетӗнчен пулӑшас тесе ҫӗр миллион ытла укҫа-тенкӗ уйӑртӑмӑр. Паянхи кун пулас пулсан чӑнахах та пирӗн шкул ачисем, хӗрачасем, каччӑсем килӗҫ, лашана юратма пуҫларӗҫ. Ашшӗ-амӑшсем урӑхла пӑхаҫҫӗ, вӗсем те юратаҫҫӗ. И ачи-пӑчисем кам ҫакӑнта килет, кам лашана юратма вӗренет, вӗсем пурнӑҫ ҫине урӑхла пӑха пуҫлаҫҫӗ. Шанса тӑратпӑр, икӗпинте ҫирӗммӗш ҫулта Токиора Японинче Олимпиада пулать. Ҫавна валли ҫакӑнтан пирӗн йӗркеллӗ лайӑх спортсмена хатӗрлемелле.
Муркаш районӗнче спортпа туслӑ пурӑнса сывлӑха ҫирӗплетме пӗтӗм май пур. Кӑҫал федераци бюджетӗнчен килнӗ сакӑр ҫӗрпене яхӑн укҫапа Ярапайкассинчи вӑтам шкулӑн спорт залне тӗпрен юсанӑ. Ҫитес вӑхӑтра ҫакӑн пек савӑнӑҫ Ҫатракассинчи ачасем патне те ҫитӗ. Яш-кӗрӗм сывлӑхлӑ пурнӑҫ йӗркине суйласа илтӗр тесех муркашсем хӑйсен ӗҫ паттӑрне, Раҫҫей ял хуҫалӑхӗн тава тивӗҫлӗ ӗҫченне, Хисеп палли орден кавалерне пирӗнтен икӗ ҫул каялла уйрӑлса кайнӑ Платон Давыдова асӑнса волейбол турнирӗ ирттерчӗҫ.
Платон Давыдов пӗтӗм пурнӑҫне тӑван ҫӗре халалланӑ. Ударник хуҫалӑха вӑтӑр ҫул ытла ертсе пырса Раҫҫейӗпех ырӑ ят ҫӗнсе илнӗ. Ӑмӑртӑва уҫма килнӗ тусӗсемпе ӗҫтешӗсем каласа панӑ тӑрӑх, канӑҫсӑр ертӳҫӗ ҫӗршыври малта пыракансен паха опычӗпе паллашса тӑнӑ. Нумай ҫул ҫӳренӗ, Пысӑк ӗҫе пуҫӑнас умӗн аслӑрах пуҫлӑхсемпе канашлама ӳркенмен. Ӑна асӑнса ирттерекен волейбол турнирне ятарласа Кӗр мӑнтӑрӗпе ял хуҫалӑх ӗҫченӗсен кунне паллӑ тунӑ тапхӑрта уҫма шутланӑ. Ҫав хушӑра Ударник хуҫалӑхӗ пӗтӗм Чӑваш Республикинче, анчах мар, пӗтӗм Раҫҫей шайӗнче ҫак ҫӗрулми вӑрлӑхне туса илессипе питӗ чаплӑ хуҫалӑх пулса тӑчӗ вӑл тӑрӑшнипе ӗнтӗ. Ҫавӑн пек пӗтӗм социаллӑ инфраструктура ҫав вӑхӑтра тунӑ пӗтӗмпе ҫынсен пурӑнмалли ӗҫ условисене пурӑнмалли условисене ҫав вӑхӑтра пӗтӗм социаллӑ институтсем ҫав вӑхӑтра потом вӗҫленнӗ вӑхӑтӗнче туса, туса хурнӑ ҫак ударник тӑрӑхӗнче Йӳҫкасси тӑрӑхӗнче.
Пӗрремӗш хут анчах иртет пулин те ӑмӑртӑва районти вунпӗр команда килсе ҫитнӗ. Пӗр вӑхӑтрах икӗ залра выляма тиврӗ. Муркашри вӑтам шкул спорт залӗнче тата районти Сывлӑх физкультурӑпа спорт комплексӗнче тупӑшу хӗрӳ пулчӗ. Муркашсемшӗн ку спорт тӗсӗ ют марри тӳрех сисӗнсе тӑрать. Хӑйсем те паян эпир районти волейбол сезонне уҫатпӑр тесе ҫакна ҫирӗплетрӗҫ. Перинате
ӗҫпе кӑна мар, спортпа та питӗ туслӑ ҫын пулнӑ. Вӑл яланах районта иртсе пыракан волейбол турнирсене аллаккисе ҫӳренӗ. Уна яланах килӗшнӗ ҫак волейбол турнирӗсем. Вӑл пӗр енчен исессӗн, тепӗр енчен исессӗн пирӗн районта питӗ волейбол турнирӗсем нумай иртсе пыраҫҫӗ. Районта ҫулталӑкне пӗр Ҫирӗм пилӗк вӑтӑр турнир таран ирттереппӗр ҫак район шайӗнче. Районти спортсменсем питӗ юратаҫҫӗ нумай волейбол вӑйисене. Ҫавӑнпа та эпир шутларӑмӑр волейбол вӑййине тусассӑн тӗрӗсрех пулать тесе.
Хивреленсех пыракан ӑмӑртӑва пӑхса тӑнӑ май ҫакӑ тӗлӗнтерсе савӑнтарать. Ушкӑнсенче Аслӑрах ӑрури арҫынсем те яш-кӗрӗмпе тан тупӑшаҫҫӗ. Апла вӗсем, кӗҫӗннисене ырӑ тӗслӗх кӑтартса, куллен спортзалне ҫӳрекенсем. Ҫамрӑк волейболистсен мӑшӑрӗсемпе ачисем те ашшӗсене хавхалантарма килнӗ. Ҫемье яра куна спорта халаллать. Куна ҫеҫ мар, каҫа та темелле. Ӑмӑрту ҫӗрле кӑна вӗҫленчӗ. Тӳсӗмлӗхшӗн кашни парнене тивӗҫ. Анчах яланах вӑйлӑран вӑйлӑраххи пур. Малтан чи лайӑх хӳтӗлевҫе, чи лайӑх тапӑнса вылякана чысларӗҫ. Виҫҫӗмӗш вырӑна райбыт ушкӑн, иккӗмӗшне Моргаушское МСО команда тивӗҫрӗ. Турнирӑн тӗп кубокне передовик ҫӗнсе илчӗ. Вӑл Платон Давыдовӑн ҫутӑ сӑнарне аса илтерсе Москакасси волейбол ушкӑнӗнче ӗмӗрлӗхе юлӗ. Пирӗн атте ҫак Муркаш ҫӗрӗ ҫинче ҫуралнӑ ҫын пулнӑ. Хӑйӗн ятне тата хӑйӗн ҫӗршывне пӗтӗм Раҫҫей шайӗнче чыса кӑларнӑ. Ҫак турнира ирттерсе пулас ӑрусене эпир кӑтартасшӑн, мӗнле ҫынӑн ӗҫлемеллине, мӗнле хӑйне тытмаллине, хӑйӗн чысне упрамаллине, мӗншӗн тесен хальхи вӑхӑтра пирӗн ӗнтӗ пурте эпир ҫавна асӑрхамастпӑр тесе шутлатӑп. Ҫакӑнпа та ӗнтӗ Ҫак турнира иртесе пӗтӗм халӑх ҫамрӑксем курччӑр тесе шутлатпӑр. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Марина Корягина, Сергей Мышев. Халӗ ҫанталӑк ҫинчен эпӗ вара сирӗн бюранчен сыв пуллашатӑп, чипер юлӑр.
Ҫанталӑкпа паллаштаратпӑр. Тӗп спонсорӗ Фанна Фати, Атӑ пушмак фабрики.
Фанофати в моде при любой погоде. Новая коллекция обуви Фанофати уже в продаже. Фанофати. Гарантия качества на деле, а не на словах.
Чӑваш гидромедцентртан пӗлтернӗ тӑрӑх ҫитес талӑкра республикӑра пӗлӗтлӗ ҫанталӑк пулать. Хушӑран уяртать, ҫумӑр ҫукалать. Ҫӗрле тата ирпе вырӑн-вырӑнпа тӗтреллӗ. Ҫил ҫурҫӗр тата ҫурҫӗр хӗвеланӑ ҫинчен ҫеккунтра сакӑр вун виҫӗ метр хӑвӑртлӑхпа вӗрет. Ҫӗрле республикӑра пилӗк вунӑ, Шупашкарта пилӗк ҫичӗ, ыран Чӑваш Енре ҫичӗ вун икӗ, тӗп хулара ҫичӗ тӑхӑр градус ӑшӑ пулать.